Dibêjin rojekî darbirek hebû, her roj bivrê xwe dida destê xwe û diçû daristanê dar dibirîn. Di nava daristanê de şêrekî birçî hebû. Ji bo vî darbirî dibû astengiyekî mezin. Lewra ji tirsa wî şêrî gelek cara destvala vedgeriya mala xwe. Demek bi ser vê rewşê de derbas bû, Darbir dîsa nêzîkî daristanê bû û rastî şêr hat. Hewl da xwe ku birevi şêr gazî kir. Got piz mam ka bisekine. Birevê tişt naçin serî. Heta ev tirsa min di dilê te de hebe tu tu car nagî armanca xwe. Darbirg û heyra te ji revê pêştir tu rê li ber min nehiştine. Ez nerevin tê min bixwî. Şêr got eger tu bixwazî bi hêsanî werî dara bibirî, her roj ji min re pezekî bîne ez bixwim, dema ez têr bixwim êdî qet têkiliya xwe ji te naynim. Darbirg li ser vê agahiyê fikirî û got baş e. Tu jî li gorî xwe mafdar î. Ez ê her roj Pazekî bînim bavê jin ber devê te û dev ji min berde. Darbir mîna hecar serê sibê bivrê xwe hilda û pazek bi xwe re bir çû daristanê. Şêr derket pêşiya wî, darbir paz bi alê wî ve ajot. Şêr bi dilçûnekî vekirî xwe avêt wê pazê da ber geza. Dema perçeyek goş jê vekir û di devê xwe de cût, Darbir got heyşêrê birçî. Erê tu goş di devê xwe de dicûyî wey neçe ciyê saetê ma ew çi gilîze ji kêleka devê te tê xwarê. Piştî vê gotina giran darbir dilê xwe jê xeland mehdê xwe tirş kir û ji wir çû. Darbir her roj ku wisa ji şêr re pez dibir roj bi roj ev karê ha lê giran hat. Ji xwe re hinekî melheze kir û got, Ciyê ku her roj ez ji şêr re pezekî dibim, vê carê dema dest bi xwarinê kir, ez ê bivrekî li serî wî bidim wî bikujim, di carkî de xwe jê xilas bikim. Di dilê xwe de wisa qerar da û qesta kuştina şêr kir. Rojekî dîsa rabû hat ba şêr, hema ji nişka ve bivrê xwe hilda û li pişta serê şêr xist. Şêr li erdê pehm bû, darbir goş xwe miriyê. Çû darê xwe dan hev û berê xwe da malê. Wê şevê tirsa dilê wî belav bû û xewekî şîrîn kir. Digot ez êdî rastî şêr nayêm. Bi hêsanî ez ê herim dara. Dotira rojê serê sibê zû ji xew rabû bi kêf û coş berê xwe da daristanê. Dema gihişt destpêka daristanê, şêr ji pişta guliyê darê xwe avêt pêşiya wî. Qîlê xwe beş kir û bi hêrsekî dijwar lê nihêrt. Darbir di cî xwe de matmayî bû. Got ev ti çima wisa hêrs bûyî? Bê hemd bibrê min li serê te ket, te xwe li berê negirt û tu ketî erdê. Min digot ji xwe tu bi derba wî bibrê min mirîyî. Şêr serê xwe nîşanî wî da. Got ka li serê min binêre, ciyê birînê baş bûye yan na? Darbir lê nihêrt got belê birîna serê te baş bûye. Şêr got sedema hêrsa min ne ji ber derba bivirê te ye, ew ji min re nexeme. Lê ew gotina te yî çepel ku te digot gilîz ji devê wî tê, derba herî mezin ew bû ku te bi zimanê xwe li min da. Vê baş zanibe ciyê birîna bivira û kevira baş dibe, lê birîna ziman û gotinê giran tu car baş nabin. Gelî birana birînê derbê tîr û xencera rehet dibin lê birînê ziman tu ca rehet nabin. Beriya gotin ji devê we derkevin, baş bipêjin û hê bibêjin. Lewra tîrê ji kevan û gotinê ji nav herdû lêvan dema derkevin êdî hew dizivirin. Gotin hene dila xweş dikin û gotin hene dila reş dikin. Hûn zimanê xwe ji kîjan alî ve bi kar tînin di destê we de ye. Lê şîreta min li we ev e, li hênber dijminê xwe jî nerm xeber bidin û nebin girtiyê zimanê xwe. Tê gotin zimanê şîrîn mehr ji qulê derdixe. Ji bîr nekin serkeftina herî mezin bi zimanê nerm çêdibe. De bimînin. Di xweşiyê de.